Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor x'qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Ramona De Pares. Ramona hija l-editriċi tar-rivista Sunday Circle, kif ukoll l-assistenta editriċi ta' The Sunday Times, fejn tieħu ħsieb is-sezzjonijiet tal-kultura, l-ivjaġġar u l-ikel. Il-kotba minn dejjem kienu parti importanti minn ħajjitha u tista' tgħid l-aktar ħbieb kostanti tagħha. Hija taqra minn kollox, iżda għandha imħabba partikolari lejn il-contemporary fantasy, speċjalment awturi bħal Neil Gaiman, Clive Barker u China Miéville, iżda taqra wkoll stejjer ta' delitti tradizzjonali bħal dawk ta' Ruth Randall u Agatha Christie. Allura Ramona, tgħidilna ftit xi qrajtna l-aħħar? Dan l-aħħar qed nerġa' naqra Lock and Key li hija serje ta' graphic novels miktuba minn Joe Hill. U tista' tgħid kombinazzjoni skoprejtha meta skoprejt l-awtur Joe Hill meta kien se joħroġ film jismu Horns illi kien se jaħdem fih Daniel Radcliffe. U bdejt naqra l-istorja, interessatni u niskopri li hija bbażata propjament fuq fuq ktieb li kiteb Joe Hill. Qrajt daqsxejn fuq dwaru dan u niskopri wkoll li huwa t-tifel ta' Stephen King. Meta kont żgħira vera kont kont akkanita għall-istejjer ta' Stephen King, hekk tista' tgħid illi kont horror fan. Issa daż-żmien mhux daqshekk imma insomma. Però speċi ovvjament il-konnessjoni iktar ġibditni u Iddeċidejt li qabel ma joħroġ il-film naqbad nilħaq naqra l-ktieb biex mhux imbagħad speċi ta' nkun naf l-istorja u tiġi għal xejn. U għoġobni ħafna u bdejt infittex kotba oħra tiegħu tista' tgħid rajt kollox li kitabu għandu uh, ħafna horror, horror fantasy books li huma epiċi tista' tgħid vera eh, li jgħaddu minn ġenerazzjonijiet jieħu ħafna mill-istil ta' missieru, però iktar ovvjament b'mod kontemporanju. Imbagħad skoprejt li għandu wkoll din is-serje ta' graphic novels. Għall-ewwel kont daqsxejn xettika għax speċi peress li ma kienx magħruf bħala għal graphic novels stil kompletament differenti, però l-istorja interessatni u dittini darba li qed naqra jiġifieri vera vera tiġbdek. U se ngħid li toħroġ kważi kollha għax l-iktar ħaġa li ddejjaqni mill-graphic novels li tibqa' bil-kurżità trid toqgħod tistenna wara li biex joħroġ li jmiss, però waħda mill-favoriti tista' tgħid bħalissa. Tajjeb, tista' tgħidna ftit eh, dwar l-istorja ta' Lock and Key? Bażikament l-istorja ddur ma' tliet aħwa. Dawn eh, xin tiftaħ eh, xin jiftaħ l-ewwel volum ikun għadu kemm inqatel missierhom b'mod vera atroċi U il-mamma tagħhom tiddeċiedi li toħodhom jgħixu lura fejn kien trabba, propju fejn kien trabba missierhom, f'din id-dar li jisimha Key House. Ehm, Mal-ewwel nindunaw li hemm xi ħaġa partikolari f'din id-dar għax ehm, l-istejjer jaqbżu ħafna fil-kronoloġikament imorru fil-passat u juruna xeni fejn il-missier qed jispjega dwar il-ħajja tiegħu meta kien qed jikber f'din id-dar u mal-ewwel tinduna li hemm xi ħaġa mhux tas-soltu. Eh, jidħlu ħafna elementi fiha fej eh, naraw li ehm, ehm, l-istorja tal-familja. Allura inti filli qed taqra fuq xed jiġri issa f'daqqa waħda tieħu spjegazzjoni billi l-ktieb jaqbiżlek fis-snin tal-passat. Mbagħad ovvjament jinvolvi ruħu wkoll il-persuna li jkun qatel lil missierhom, fejn naraw l-ewwel elementi sopranaturali speċi ta' jidħlu, naraw il-ħabs qed ikellem ċertu entità li jisa qiegħda fl-ilma, u mbagħad naraw li din l-entità tinstab xi mod jew ieħor ukoll ġewwa d-dar fejn qed joqogħdu dawn it-tfal issa u li t-tifel iż-żgħir qiegħed jikkomunika magħha. Mbagħad jibdew jiġru affarijiet dejjem iktar strambi. Tista' tgħid il-fulkru tal-istorja eh, kif forsi juri t-tajtil ukoll Lock and Key huwa madwar kollezzjoni ta' ċwievet li jinsabu moħbijin ġewwa din id-dar. Kull ċavetta għandha eh, għandha proprjetajiet partikolari u dawn il-proprjetajiet intirtu minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni f'din il-familja. Allura fl-ewwel ktibt niskopru illi t-tifel iż-żgħir isib din iċ-ċavetta illi tħallih joħroġ barra minn ġismu u imur fejn irid f'forma ta' fatat u jista' jispija fuq nies oħra u hekk. Bad kull ċavetta oħra pereżempju għandha il-poter li inti tista' timmanipola l-memorji ta' dak li jkun. Ma rridx ngħid wisq dettalji. Ovvjament. Interessanti ħafna naħseb ħajja li biex jaraw dak ktieb. Grazzi ħafna tal-li kont magħna Ramona. Grazzi lilek. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, tinsewx tagħmlu like tal-Facebook page tagħna, National Book Council Malta u tibatulna dwar x'qed taqraw intom dan l-aħħar. Ħalli fl-aħħar ta' din is-sensiela jiġi ħadd minnkom u jaqsam dak il-ktieb magħna. Sadattant narakom il-ġimgħa d-dieħla u aqraw imqar nitfa' kuljum.